Бу бүрүкээн турар хапытаал былааһа сахалыы туохтан буоларый диэн онно биһиги бары билэр ытыктыыр киһибит Андрей Иванович Кривошапкин айыҥа хоруйа баар Баһыл диэн атта Баһыл диэн аттар хапытаал үп-харчы былааһа Уопсайынан кини да этэринэн былаас үс көрүҥэ баар. Акылы өйдөбүлүнэн баһыр диэн, баһыр ол аата сэриигэ олоҕурар былаас, баһыл диэн бу билигин бүрүүкээн турар хапытаал былааһа, үп-харчы. Былааһа, онтон баһыыҥ диэн бу Италга олоҕурбут нууччалыы эттэхэ духуобунаска олоҕурар былаас буолар. Бу барыта Андреw Иванович этэринэн биһиги Түҥ былыты урукпутугар ууруна суруктарга кини этэринэн уурунуу сурукка барыта сурулла сылдьар. Ону ааҕыахха наада, өйдүөххэ, бэйэҕэ иҥэриэххэ наада. Биллэн турар, официальнай наука маны ылыммат, ону кытта үгүс киһи били көөҥ куттаҕа Ток ол киэрин тэҥэ ылыммат буолуохтарын сөп. Ол сиэр быһыыта. Ол эрээри абсиальнай наука үгүс этиилэрин итэҕэллээх дьоннор ылыммат түгэннэрэ элбэх. Холобур, православнайда да буоллун, мусульманнар да буоллун, сахалыы да итэҕэллээх дьон буоллуннар, Холобур, киһи эбисиэниттэн үөскээбитэ диэнин ээ оччо-боччо ылымматтар диэххэ наада. Ол курдук, холобур, дьэ, бу Хаҥалас улууһугар Сиинэ үрэҕин үрдүгэр баар очуос тааска суругу Апсианнай наука хайдах ааҕарый диэн. Холобур, Сиинэ суруга диэн баар. Ону буоллаҕына Бернштам диэн учуонай «Адское добро» диэн аахпыт диэн эттэ. «Адское добро» диэн бу ону саха киһитин өйүгэр-санаатыгар хайдах тубаппат, ханнык аастар ханнык доброларын туһунан этиллэрин ас сиҥкиннээҕий бу туох баайдарын дуолларын туһуна этиллэрий онтон дьэ манна айылҕа аахпыта туохтан аһар сүүнэ ытык хобу диэн этэ манна этиэххэ наада хоп диэн бу мэлииппэ диэн билиҥҥи өйдөбүлүнэн ол аата буоллаҕына бу этии Аһар сүүнэ ытык мэлиппэн идэн эттэ, көрдөһүү курдук көрдө. Ол аата буоллаҕына бу мэлиппэни, ытык мэлиппэни улуу куйаарга аһар таҥара дуу, үрүҥ айыы дуу истэрин курдук диэн. Бу ытык сирдэр иччилэрэ чараас эйгэ аһарбаппыллаҕына бу мэлиппэ бу хоп наадалаах сиргэ тиийбэт буоллаата ол иһин мала көрдөһүү аһар сүүнэ ытык хобут эннэрдэ ол саҕана мээнэ киһи уруйбат үрүҥ ойууттар ол аата нууччалыы таха жреци кинилэр эрэ уруйаллар. Көннөрү дьоннор уругу уруйбаттар. Онон бу дьонноруҥ мээнэ уолтата уоҕу учуос тааска хатаастан таххан уруйбатахтара эрэбил улахан суолталааҕа кэскилгэ туһуланары уруйбут буолатаатар. Онон мин Андрей Иванович айыҥа ааҕыытын ордук чугастык ылынабын. Ааскы добро диннэҕэр

Бу Ытык таҥара таҥараһыта диэн кинигэни иккиэн таһаардыбыт. Бу тоҕуон тоҕус сыллаахха атахха сылдьыбыта. Тоҕо диэтэххэ ол кэнниттэн оттон тугун да уларыппакка таһаардыбыт. Арай бу иһигэр аҕыйах хаасканы эптибит. Бу хаасканы эппит биричиинэбиттэн, дэ билигин ити э, туох Итэҕэлбитин түмэ сатыыллар. Итэҕэлбитин түмэ сатааннар ити холобура эттэххэ дьэ этэргэ дылы хайдыһыы баар диэн кэпсииллэр. Уонна ол итэҕэли дэбиһи түмэбиттэн ити тойотторбут мустан ахан олороллор. Ол дьигэр эттэххэ буоллаҕына ол туох даҕаны хайдыһыы суоҕа. Ол хайдыһыыны уола бу хоһуун хамсааһыны иһэн бараннар үөскэппиттэрэ. Тоҕо диэтэххэ бу хоһуун хамсааһын кэмигэр оттон иһигэр киирэр хааскатын көрдөххүтүнэ бу суохтар бу ытык сүбэ диэх курдук хоһуун хамсааһыныгар кыттыбыт дьоннор бу стройдаан тураллар. Ону бу көрдөххө Багдарыын Сүлбэ тураар, онтон ким тураар, Амандар тураар, онтон Дьурантай тураар, онтон Босяк тураар, онтон Дабыл тураар, онтон Уххан турар, онтон Тэрис турар, онтон мин турабын, онтон бу Тоҕой турар, онтон Хопуруонап дым-дьым турар, онтон буолар ооччу Тиит Тирэҕэ диэн Иванов диэн оҕонньор баар этэ. Онон бу хоһуун хамсаан ыһыахтарын иннигэр итэҕэлбит туох да ыһыллыыта суоҕа. Ким даҕаны манна ол холоро эттэххэ эһиги сыыһа аҥардыгыт, эһиги өһөпкө аҥардыгыт диэн этиһиэ хоһу суоҕа. Ону буоллаҕына ол бу этиһиэх хоһу бу хоһуун хамсааһыны сөбүлээбэккэ ыспыттара, биричиинэтэ буоллаҕына бу дьоннор политикаҕыт таһаарыгыннар диэн ыспыттара. Ол дьигэр буллаҕына оттон бу аха хомук наһаа түмсээри гынна бу идея тулары тула диэн куттананнар ыстарбыттара. Ону буолуо билигин бу ол холун хамсаһан курдук омугун туһугар олорор дьонун туһугар сылдьар дьоннор эмиэ да кэрэх курдук буоллулар ол иһин бу кинигэни иккиһин таһаарыахха диэн буолла уонна бу кинигэҕэ тугу даҕаны уларыппатыбыт даже бу туоҕу силлабариен уларыппатыбыт тоҕон тоҕус сыллаахы биһиги ол туоҕу урууна оругу тугаарлы билбэт этибит онон болоох улыбырачча манна кэнники ити Итэҕэлгэ оту урууна сорук гормоҥҥа таххыбытын билэн бараммыт дьэ туохтаан уларытан төлөрүтэн билигин силабаарыйбытын ханан да уу тэпсибэт тэстибэт курдук оҥорон олоробут. Ол аһаҕана буоллабыт уон тоҕус сыллаах ситэтэ буолат. Тугунан маан основное баар курдук. Ол аһаҕана бу кинигэлэр Суруктары аахпыппыт туох уругуй ити күлтэгэн суруга ааҕыллыбыт кэмэ бу кэмҥэ уонна ол бу туох грязный век сата диэн эмиэ таххыбыт кинигэ буолан таххыбыт кэмэ тугунан мааны ол бэчээттэнэ илик буолан баран кинигэтэ суох уруһуннаады бу буоллаҕына ол как раз ол Туохха юридическай сулус диэн кинигэ кэнниттэн суруллубут буолан баран таххыбакка хаалбыт кинигэ баар. Ытык таҥара таҥара этэ диэн. Ол онтон бу аҕыйах главаны быһа тардан туохха быыбарга туттуохпут диэн бэчээттээбиппит. Бүгүн ама манна дьэ бу основной туохпут баар бу Хаханы түмэр өйдөбүл. Ол иһин буолла бу өссө таһаарыахха диэн уонна хахылыы кинигам дьиҥэр эттэххэ биирдэ такабакка сытара. Бу кинигэ таһынан Дьурантаай үөрэҕэ диэн кинигэ суруйбуппун университеттар боппуттара. Онтон кими буоллаҕына Саха биһигэ диэн кинигэ суруллубутун Туохтар буолбуттара да экономистер диэххэ сөп. Тойотторго биэрэммин аахтараа сатаабытым даҕаны, холобура Егоровна сыалай абзацтары ол кинигэттэн ааҕар этэ бу пиэрмэрдэрэ үөх үөҕэ үөҕүөн баҕардаҕына уонна ким ким ылан оттон дьэ үөрэтэбин ылабын диэн баран Айсен Сергеевич эмиэ ол кинигэни туһаммытын көрбөтөҕүм мин тоҕо диэтэххэ тыа хаһаайыстыбата ыһылла турар Ол тыа хаһаайыстыба ыһылла турара диэн оттон оҕуһаҕына бу тыа иһэригэр итэҕэл үөскүөхтээх уонна бу тыа дьоно нэһилиэк тыыннаах хааларыгар үлэлиэхтээхтэр диэн ууруллубут кинигэ икки тыһыынча биэскэ оҥоһуллубут кинигэ баар. Ол эмиэ таххабатаҕа үлүһүн буолла бу хахылыы ууруллубут кинигэни көрдүүллэр дьоннор. Ол иһин дьэ бу мантан аҕалаат ытык таҥара таҥараһыт ини Ол ытык таҥара-таҥара эһэтэ диэн буоллаҕа бу куһун хамсааһын үбүлээн таһаарбыт кинигэ этэ. Ону буоллаҕына ол быһаҕана түмсэн түөрт сүүс биэс сүүс чилиэннээх холобура эттэххэ хамсааһын тэриллэ сылдьыбыта. Ону икки тыһыынча сыл кэнниттэн бу КГБлар бу хахалар наһаа түмсээри гыннылар националистар конференция тэрийбиттэр, бу хамсааһын тэрийбиттэр диэн оттон буолан тураллар. Дьиҥэр буоллаҕына иһин биир дойдутугар олорор киһи дойдутун көмүскүөхтээх була. Билигин холобура эттэххэ ити бэйэбит туох тэттээнэлэр хуруйбут кинигэлэригэр, хуруйбут суруктарыгар туохтар хайдах эппиэттээбиттэрин көрдүбүт. Ити көмүсчүттэр. Атын даҕаны иһиргэ холобура эттэххэ бу аҕайах аллаата АЛРОСА Бүлүүнү сүһүрдүбүтүгэр эмиэ дьон айдааран көрбүтүн эмиэ онон-манан аҕарытан дьэ бу АЛРОСАбытын хаптахпытына төлөнөр харчыбыт суох буолар диэн тохтоппуттара. Дьиҥэ эттэххэ ордук буолбатах буолла бу алмааһы хостоон алмаас диэн көмүс диэн э, мнимые ценности буолахтар. Дьиҥэр буоллаҕына киһиэхэ өйдөөх дьон барыта этэр продовольствие безопасности диэн баар. Биһи холобура эттэхэ, киммит бараахаппыт, ичиде бараахап үһүйбэҕэ сыллаахха уруйан турар бу биһиги промышленнаһа айаннариахтаахпыт инньэнэн баран бэйэбит аһатар кыахтаах промышленностпын. Ол аата буллаҕына бу билигин холобура эттэххэ, сирбит-уоппут дьиҥэр эттэххэ киэҥ. Ону ити тугаттан олоробут чааһынайдарынан. Бүлүү Михаил Ильич дьэ бу хойут хойут кыддьаммын дьэ бу семейный экономика иһин биир барытын кыайар диэн кэпсии олорор. Угунан бу семейный экономика тугу да кыайбат. Өтөххө биир ыал нэһилиэк буотах буолар. Биһи нэһилиэги барытын хайдаа гынан үлэлээн, хайдаа гынан хамнастаан сайыннарар курдук эрэ оҥоһуннахпытына тыаһа эрэ тыыннаах хаалар. Ону тыаһа эрэ буоллаҕына, тыыннаах хаалбатаҕына аһа хомук эстэр буолар. Ол иһин буоллаҕына ол аһаҕаттан бу оҕурдук өйдөөх аналаах ити куһун диэн хамсааһыны тэрийэ сатааппытын отобуобандар билигин сүүрбэ сыл аастаҕа дии. Сүүрбэ сыл тухары биир даҕаны холобура эттэххэ, хахомук туһугар сылдьар депутат баарын көрбөппүн. Ити биир холобура эттэххэ, Аммуһаппыттаххан дьэ смертная казнь киллэриэххэ диэн айдаарда. Тугун уман ол били утарааччы киһитэ этэр быган сууккун хайдах бу суутуҥ барыта атыыламмыт дьоннор ол дьоннору эн хайдах туох гыммакка олороргун хайдах смертная казнь киллэрэҕин диэн эппитэ ол ким Аммуһап кыайан эппиэттээбэт эппиэттээбитин өһөп була то диэтэххэ бу биһи сахалар Өбүгэлэрбит былыр-былыргаттан былааһы үс аҥыы араараллар. Баһыр диэн бу сэрии күүһүнэн киирбит былаас диэн, оттон баһыл диэн хаччы күүһүнэн киирбит былаас диэн, оттон баһыҥ диэн итэҕэл күүһүнэн киирбит былаас диэн. Ону холобура биһиги бу тоҕуон тоҕус сыллаах уже ол туохха көһүөхтээхпит диэн өйдөбүл үөскээтэҕэ дии. бу баһыҥ диэн. Ол баһыҥ диэн буоллаҕына духовная власть итэҕэл былааһыт. Ону итэҕэлбитин тилиннэр иликпитинэ биһи аахалар тиллибэппит. Ону таһынан буоллаҕа бу итэҕэлбит үөскээтэҕинэ ол итэҕэлгэ олоҕурбут партиялаах буоллахпытына өрө биһиги тыыннаах хаалар кыахтаах. Онон буолла бу кинигэ ол сүрүн өйдөбүллэрэ ол итэҕэл туһунан оһоруллубут. Ону холобура эттэххэ биһи просто бу тоҕуһун тоҕус сыллаахха хуруллубут өйдөбүлбүтүн тилиннэриэхпитин наада. Онно ханнык да ойуур байбалнаата суох, ханнык даҕаны ол ким төрдүс дуу бэһис дуу кутнаата суох, Егор эттэхэ үс кут баар буолла. Үс кут баарын таһынан ол хаҕаны тугура токкуйдаан бу Ньукуолун күнүгэр хаҕа дьыллыыбыттан айдааран ол барыта оҕоллубута. Биһик олоро эттэхэ бу манна өйдөөн көрдөххүтүнэ ол туох сыллабаарыйбыт хитэтэ суох. Тоҕо диэтэххэ бу тоҕуон тоҕус сыллаахха ымпыгын тымпыгын да билбэт буоллахпыт. Ксенофонта бэтэн турар бу туох Монголияҕа турар фруктар детский букварь древние грамоты диэн турар. Ол буоллаҕына бу иһэстээх, аптаах фрукт диэн өйдөөн онтугайа ол иһин инньэ диир буолла. Ону холобура ол көннөрү фругу ааҕар буоллахха бу даҕаны силлабаары иһэр түбэһэр. Тоҕо гынан бу биһиги кэлин мантан уон сыл буолан бараммыт өйдөөтөхпүт. Бу биһиги итэҕэлбит төрдө куруна оһурук өссө өссө эбит кистэлэҥнээҕибит. Бу кистэлэҥэ диэн кини буоллаҕына туох бастакы магия тыл, бастакы магическай оһурук, ол иһин буоллаҕына бу куруна оһуругунан холборо эттэххэ биһиги гормоннары дьаһайар кыахтаахпыт Онон буоллаҕына ол кэнниттэн уларыйбыт сылла баарыйбыт, конечно, мантан атын. Ону иһити дьоннор туох эрэ бэлэх ылбыт курдук кэпсииллэр бу айыҥа баҕайы утуйа сатааран ханнык эрэ айыылар этэн биэрбиттэр диэн айыылар эппэтэхтэрэ буолла. Бу биһиги хоһуун саҕаттан үнтү үлэлээн, үнтү холура этэ ходьон бөҕө кыттыһан, туохтаан кыра-кыратык сыҕарытаммыт ол икки тыһыынча уон биир сыл кэнниттэн дьиҥнээх ол туохха таһаардахпыт ол итэҕэлбитин ол киһини эмтиир таһымҥа ону ол киһини эмтиир таһымматаххабыт кэнниттэн билигин оттон хайдыы бара турар ону буоллаҕына ол ким даҕаны холобура эттэххэ билиммэт отчуоттартан отту көннөрү дьонтон билинэлэр бөҕө буолбат тоҕо диэтэххэ ити Ньургууна Ариановна Федорова диэн туохпут үөрэнээччим баран ол аан дойду туохтарын ойууттарын доҕотторун барыларын бэрэбиэркэлиир тэрилтэҕэ тиийэн оттон тугу диплом бөҕөнү ылла билигин буоллаҕына бэрдигэн диэн ойууммут тиийэн ылла онон дьигэр эттэххэ ол бу холобура эттэххэ ол угаарап Хабырыыл диэн бэйэтэ тугу да көрбөт, бэйэтэ тугу да билбэт. Или ол кинитэҕэр өссө эдэр ол хабырыыл туох диэ хабырыыл кини аҕатыттан аҕалаан хайҕыырын иһин ол Угаарова эмиэ хайгыыр табаарыстаахпыт Ойуур Байбалдин. Бу киһи бу тоҕуон тоҕус сыллаахха остуолан ыарыйдар киһи буолла дигэр этим. Ол киһи дэ билигин кэлэн биһиги ол итэҕэлбитин тилиннэрэбин диэн ытык сүбэ диэн тэрийэн Аны билигин ол туохпутун нэдиэлэбитин уларытта, нэдиэлэ уларыйдын даҕаны тоҕойдохо вторник диэн бүттэр ол туох да уларыйбат. Оттон холобурун эттэххэ ол дьэ туохха киирэннэр көрбөт биричиинэлэрэ диэн оттон ити календаары киирэн көрбөт биричиинэлэрэ диэн оттон календарь ото дьиҥнээх баара уоҕа биллэрэ биллэр буоллаҕа угунаммын бу кыһалҕаттан билинэллэр холобура эттэххэ быһаарыы буолбатаҕа эбит оҕолор ол урууну сорукпутун да билинии оһохтоохтор ону ол сэрии буолан билигин уолаттар ити айыыларым араҥаччылааҥ диэн Айыыларым Арчылаан диэн сурук сурунан баран тыыннаах дьалларын иһин ол ыксааннар бу урууну сорукпут баар диэн билиннилэр. Оттон биһиги билэбит, оттон ол урууну сорукпутун дьэ ол билиннэрбит Андрей Ааһыс Борисовпут оттоох айах ыллааҕа Чыҥыс Хаан Якины уһулбутугар ол дьэ католическай кириэһи тутан үһүүрэ кэлиир аҕабыттаат ити, сэриини тохтотоото. Онон бу дьоннор конъюнктурщиктар дии мин этэбин. Холобура эттэххэ ол атыннык кинилэр тугу да оҥорор кыахтара суох. Тоҕо эттэххэ ол аччылар баҕаттан ол аҕаны ол Чыҥыс Хаан диэн киинэни буортугунан тураллар. Чыҥыс Хаан диэҥинэн эттэххэ хаҕа таҕардаах ол киһи буоллаҕа дии. Ону бу холобура эттэххэ ол кини дьаһаҕар да уһуруллубуту холобура аахпыт киһи Холобур эттэххэ, ону билиэт ол. Ону хуох буоллаҕа. Ол онно буоллаҕына дьэ ол этэргэ дылы кэлэн уһугар тиийэн каталийскай кириэһи туппут. Өссө мин несторянскай кириэһи туппута дуу, или бу биһи итэҕэлбит оруобуна ол православнай кириэһи көҥүллүүр. Ону тутан мөһүүрүкэлээбиттэр эбит буоллар иһиэп даҕан. Ону ол Каталиска кириэстээх «Эриини тохтутуҥ» диэни хаһыытыы-хаһыытыы үүрүкэлээбит киһи баар буолан монголлар сөбүлээбэтэхтэрэ ол киинэни би көрдөрбөккүттэн аккаастаабыттара. Онон туох буоллаҕа Бу конъюнктурщиктар кэлэннэр биһиги итэҕэлбитин тилиннэрэ сатыылларын мин отой даҕаны сөбүлээбэппин. Ол иһин ити ытык сөбүлэригэр биирдэ мунньахтара сылдьыбатаҕым, тоҕо диэтэххэ мунньахтары билигин кыттыһан холобура эттэххэ санаатын-оноотун дьиҥнээхтик итэҕэлгэ кыттыбыт дьоннор суохтар этэ тэрий суох кондаков суох сайыына суох бу уххан эмиэ биир кэмҥэ туохха итэҕэлгэ кыттыһан испитэ уххаммыт эмиэ олутук сүбэҕэ уһуох онон буоллаҕына бу Миһанааҕар ол өй-санаа итэҕэл өй-санаата туохтан хаалынар буолла? Ханнык былаас баарыттан? Баһыр диэн урут сэрии кэми сэрии сэрииһиттэр баһылыктыыр кэмнэригэр оттон феодализм диэн тэриллибитэ, оттон баһыл диэн үөскээбитин кэнниттэн империализм баһылаабыта уонна социализм таххан кэлтэ уонна социализм уонна бу суох капитализм биһи айдар суобу буолбатах диэн айдаарары мин бу тоҕуон тоҕус сыллаахха быыбарга кыттыбытым ол кэмҥэ таххыбыт кинигэ сыдьар тоҕо диэххэ биһи атын суоллаа истээх буолуохтаах биһи бэйэбит итэҕэлбитин таһааран баһылыкка омук туһугар олорор дьонун туһугар кыһаллар киһини таһаарыахтаах. Ону холобура билигин дьэ бу туоху буолла диэхит. Ууга бардылар. Бу холобура эттэхэ итэҕэллээх киһи ойууттартан ыйытар буоллаат. Ойуун даҕан билигин ол этэбин диye аан дойдуга Ол билиннэр методиканнан тиийэн бу биһиги сахалар уйун даҕаны өттүгэр туохтаахпыт, дьоҕурдаахпыт. Ол дьону түмэн үлэлэтэн холобура эттэххэ ити ханна халаан ханнык дэриэбинэ хаһан уга барыахтааҕын көрөр кыахтаахпыт. Ону тоҕо эрэ көрбөттөр, ол аата була бу били итэҕэл ол итэҕэлбитин оҥоро сылдьар тойотторбут тобохторо намга олороллор. Ол дьоннорун буолла эрдэ хакаастаан холобура эттэххэ ол быйыл ууга барабыт суһуох түгэн ыйыппатахтар диэн мин этэбин. Хайдах баарар ол ууга барары туохтар ойууттар даҕатар көрө кыахтаахтар.

Айылҕалаах дьоннор этиилэрин, тылларын-өстөрүн киһи да бүгүс өйдөөбөт. Быйыл ол да буоллар быйыл буолбатаҕына эһиил өйдүөхпүт. Ол онно өйдөөбөтөхпүнэ икки-үс уонча сылынан өйдүөхпүт. Кини инньэ диэбитэ ээ, ол кэллэ ээ диэн ээ былыргы дьон этиитин билигин даҕаны аа аа анааран көрөрбүт баар суолтата. Дьонун баһылыы этэр олорор Бу барыта былыргы таҥара үөрэхтэригэр уруллубут биллэр дьыала диэн буолар. Холобур, былыргы Индия үөрэҕэр бу биһи олору үйэбитин Кали-юга диэн ааттыыллар. Андрей Иванович этэнинэн хаалыы үйэтэ диэн. Бу манна Хадда быһыы-майгы буолара, хадда дьаабыланыахпытын барытын былыр үйэҕэ көрөн олорор курдук уруйбуттар. Баай-дуол былааһа буоларын кыһыл кымыстар бэйэхэ золото төлөнөххө уҥуор буоларбытын, сиэр-майгы быһыы-майгы хайдах атарыйарын барыта суруйбуттар, бэл, ыал дьиэ кэргэн института хайдах буоларын, хайдах курдук ыарахан балаһыанньаҕа түһүөхтээҕин, ол курдук дьахтарбын эр киһи сыһыаннаһыылара дьалыҥҥар эрэ олоҕурар буолуохтара диэн суруйбуттара эмиэ баар курдук холобур. Ол дьол кэнниттэн Хотугу Шамбал ординатора дойдуттан сылгы ииттэр омуктан өссө чопчулааһыннаах аҥа үөрэхтэх дэннэрдэ. Холобур биһиэхэ хоту олоробут, биһиэхэ сылгыны иитэбит, аама хоту биһиттэн хоту сылгы иитэр омук куһаҕа дылы. Онон бары биһиги итэҕэлбитин этэллэр бу. Хантан билиэххиний? Дьэ бу кутугушаан буолтан һылгылаах норуоттан аа аҥы үөрэх ээ тахсыахтаах уонна били ээ биибиһэ киллэр испэсиитэл улаата испэсиитэл быыһааччы түһүөхтээх курдук өйдөбүл баар эбит былыр былыргаттан бу Дьэ бу оччоҕуна баһыҥ кэлиэхтээх, баһыҥ, ол аата таҥара үөрэҕин итэҕэл былааһа, духовность былааһа. Духовность сиэн онтон киһилии сиэр-майгы, ол аата таҥара киһи маннык буоллун диэн сиэри-майгыны хайдах иҥэрэн айбыта ол былааһа буолар. таҥара куһаҕаны дьоҥҥо иҥэрэһэ-таабатаҕа чуолкай ол сиэр-майгы кыайыахтаахтын дьэ оннук оннук сиэринэн майгыннан байытар тылыттан холобур билигин инструменнар бааллар ол аата духуобунас син духуобунас инструменнара ол аата культура искусство көрүҥнэрэ ону биһи ити ардыгар сыыһа ааттыыбыт духуобунас син бу духуобунас инструменнэрэ буолаллар киһини духуобунаһын байытарга аналлаах көрүҥнэр ньымалар Бу аһаҕа үйэ кэлиэдиннэр оннооҕор европейецтар итэҕэллэр, холобур, New Age-тэн New Age-тэн хамсааһын баар билигин Европаҕа даҕаны аан дойду үрдүнэн тарҕанан эрэр диэххэ наада. Бу эдэр дьоҥҥо аналлаах хамсааһын. Саҥа итэҕэл Новая Era, Эра Водолея диэн ааттыыллар. Дьэ, билигин биһиэхэ хайдах быһыы-майгы үөскээннэрэй диэтэххэ, оо, маннык диэххэ, мин бэйэм анаабын этэбин, холобур, саха итэҕэлин сүрүннээһини билигин мин санаабар ымыыттаабат бүтэй дьоннор ылсан эрэллэр. Ити мин Андрей Иванович эппитин кытта сөбүлэһэбин. Тоҕо диэтэххэ, бу дьон былаат сорудаҕынан үлэлии сылдьар дьоннор. Ону буоллаҕына история опытын кытта сөрүү тутар буоллахха, история опытыгар буолан ааспыкка өрүү буоллахха, бу итэҕэл сүбэтин холобура билигин үлэлээн эрэр итэҕэл сүбэтин уон ахсыс үйэ аҥатыгар Петр Первый кыдьаҕас Итэҕэл реформата диэни ээ тэрийбитин билэбит. Онно кини бу итэҕэли хонтуруоллуур, бэйэтэ үүннүүр-тэһиинниир, утуругун иһигэр тута сылдьар туһуттан синод диэни тэрийбитэ. Правительствующий синод диэн ааттанара. Бу былаас хонтуруоллуур инструмена синод, ол аата билигин былаас хонтуруоллуур туһуттан билигин Италия Советыгар бэйэтин дьоннорун туруортаата. Ол иһин биир оччо сыныл курдук буоллаада. Былаас, Италия былааска сыана оллубура, советскай былааска. Ону советскай былаас Италия былаһын Италия контроллутуттан Ханнык да туох баарар диэри Италия Сүбэтэ диэн ааттаан синод да диэн буоллун ин биир онтун хонтуруоллуур инструмент буолар это дьон дьонун оттон биллэн турара бу тугу саха тыгынын православие кылыбынан тириэхатыллар онтаатын тирэнэр тирэх тоһуох курдук туох булары инигитин көрсөн иһэ буоллаҕа Эллэйи провоккыныахха дииллэр, Михаил Епимович Николаевы провоккыныахха сөп дииллэр. туох да диэбит иһин үйэ уларыйыыта саҥа духуобунаһы итэҕэл саҥа итэҕэл күүһүн ирдиир буолла дьэ үрдэ үрдэ уустук кэмҥэ олоробут үрдэ уустук кэмҥэ билигин Украинаҕа буола турар сэриини этэллэр Эрэлийиэ Рита диэн эттэ Бу православнай итэҕэли эһэр тылыттан православнайдар, украинецтар уонна нууччалар бэйэ-бэйэлэрин кыдыйсаллар Ону биһи билэ көрө сылдьабыт Онтон икки сөптөн аан илиҥҥэ аан илиҥҥэ исламы эһэр курдук эмиэ эритэри аатыыллар Холобур Израиль Пансионаһы түстэ, туохтуурдаах, кырыктаах быһыы майгы буолбутун бэйэҕит билэҕит. Аны туран Ираны була сатыыр, хахханы эттэххэ, провокациялары тэрийэр. Ити Иран президенэ арайси Бэрдьиктик, дьиктитик өллө. Ону этэллэр бу Раиси сэриини буханнык утарар киһи этэ дииллэр. Холобур, Израиль провокациятыгар Иран олус сымнаҕастык хоруйдаата диэн буолбута. Бу Раиси мээнэҕэ буолбакка бу соруйан Ираны эһидийэ тардаһытыыларын өйдөөн билэн хоруйан умнаахтык хоруйдаабыта диэн буолар. Ол иһин дьэ бу сэриигэ сэриини утарарын сэрии ол провокацияларга ылларбатын иһин бу киһини суох оҥотулар диэн ырыталлар. Оннук буолуон сөп. Былыр-былыргаттан итэҕэл сэриитэ хаамай Хаамыытын дьон бу сиргэ тутуһар тутааҕа диэн онто итаал буолла да духуобунас духуобунай күһэ ону алдьатарга орну баар буолла онуоха оттон дьэ ол курдук билигин католическай итаал улаханнык бүдүрүйдэ курдук билигин католическай протестанскай таҥара дьиэлэригэр холобур дискотека ыыталлар папа римский холобур эр киһи эр киһини дьахтар дьахтары кытта ыал буоларын алгыырга көҥүл биэрдэ аҕабыттарыгар онон дьэ хайдах эрэ мантан Инньэ бу атарыы күүрэн иһиэх курдук. Онуоха-лоотохо православие тулктаһан иһэр. Ол иһин дьэ ити Украинаҕа э, сэрии онтон э, тардылына диэн эмиэ этэллэр. Религиознай сэриин диэн биэрсиэни тутуһааччылар. Туох да диэбитин иһин итэҕэл диэн политика буолар эбитэ. Политика. Онтон политика саамай уһук көрүҥэ сэрии этэ. Онон бу сэрии даҕаны, э, политика даҕаны биһиги олохпут сиэрэ буоллаҕа да. Хайдаҕын да. Онон киһи барыта политиканын интэриэһиргэхтээх. Политиканан интириэргээбэт буоллаххына, политика эйинэн интириэргии диэн бу бэргэн этии баарыттан. Дээти курдук, бүгүн итэҕэл туһунан убайбыт Андрей Иванович айыҥа этиитигэр бэйэм анаабын эбэн эттэхпинэ итинник болҕойон сибикитигэр махтал буоллун. Мин каналбар биһирээбит буоллаххына биллэриҥ аныгыскы кыччакка диэри